מער א מענטש דאנקט דעם אייבערשטן, עפנט זיך אויף א טיר אין הימל און ס'קומט אראפ נאך גוטע זאכן. איינער פרעגט דיך וואס מאכסטו? וואס ענטפערסטו? ברוך השם. ס'דא מענטשן וואס זיי ענטפערן, מ'פרעגט זיי וואס מאכסטו? גארנישט. נישט גוט. רחמנא לצלן. די אייבערשטער הערט יעדע ווארט וואס מ'רעדט. און די אייבערשטער געבט אונז אטעמען, די אייבערשטער געבט אונז לעבן. די אייבערשטער געבט אונז גיין, די אייבערשטער געבט אונז הענט, פיס, מען קען גיין, מען קען קומען, מען קען אטעמען, מען קען עסן, מען קען טרינקען. וואס מאכסטו? גארנישט, חס וחלילה, וואס מאכסטו? קען זיין בעסער. וואס מאכסטו? נישט גוט. די אייבערשטער הערט עס. זאגט די הייליגע רבי נתן אז ווען א מענטש רעדט זיך אפ. וואס מאכסטו? גארנישט. וואס טוסטו? די מענטשן וואס רעדן דאך אפילו ענפערן ניבול פה, רחמנא ליצלן. דער אייבערשטער זאגט פאר די מלאכים, דו זעסט דא דא א מענטש, איך געב אים לעבן, איך געב אים גוטס, זאגט מיר גארנישט קיין שכוח, ער רעדט זיך אפ, איך קען אים געבן נאך צרות. דו וויינסט? וואס קען ער נאך וויינען? וואס איז די גאנצע תשעה באב? די הייליגע חכמים זאגן אז די אידן זענען געקומען אין מדבר און געזאגט, מען וויל שיקן מרגלים, מען זיל מיר שפיאנען איצטערל. און די זענטס טראסט מיר נישט, און זאל מען זעהן, מ'האט געשיקט די שפיאנען, און צוריקגעקומען געוויינט אזוי געפערליך, האט דער אייבערשטער געזאגט אתם בכיתם בכי של חינם, עטס האטס געוויינט אומזינסט, אני אגבה לכם בכי' לדורות, איך וועל ענק מאכן ער זאלטס וויינען א גאנץ יעדן א גאנץ אלע דורות, תשעה באב איז די טאג וואס אידן האבן געוויינט. ס'איז ממש ווי דער הייליגער רבי נסים זאגט, אז א מענטש קרעכצט צו מ'איז נישט גוט, צו מ'איז נישט גוט, צו מ'איז נישט גוט, פרעגט א מענטש וואס מאכסטו? צו מ'איז נישט גוט, וואס הערט זיך? צו מ'איז נישט גוט, מ'שטראפט מיך, מ'שלאגט מיך, אייבערשטער זאג נו נו. איך העל שוין מאכן דא אז דו זאלסט קענען יעדן איינעם זאגן ס'איז נישט גוט, ס'איז נישט גוט און וויינען, איך בין א מענטש איך בין ברוך השם, וואס מאכסטו? חיים וואס מאכסטו? ברוך השם! לעדער וואס מאכסטו? ברוך השם! יאסל וואס מאכסטו? הודי' להשם! שמעון וואס מאכסטו? שכוח אייבערשטער! מ'רעדט יעדע מאל, יעדע מאל רעדט מען, ערשטע מאל מ'פרעגט דיך וואס מאכסטו? ברוך השם! וואס נאך? הודי לשם, זאג עפעס, חסדי השם, נו, עפעס, געלויבט די אייבישטער, נו, זאג שוין עפעס, אייבישטער איך האב דיך אזוי ליב, וואס איז געשען מיט דיר, ביסט געווארן פארכאפט? א יונגערמאן פארציילט מיר, ער האט איינגעשטעלט אין א ישיבה, און ער דארף טרייבן די בחורים צו שלאפן, אבער ער הערט שטילערהייט די טוין פון הייליגן רבינ'ס ווערטער, און די בחורים דערשפירן עס. ער ציטערט פאר זיין פרנסה, ער איז נישט מזכיר שם רבינו, און מ'זאגט מיר אסאך בחורים קומען אים פרעגן וואס זאגסטו וועגן היכל הקודש? איך וויל דיך נישט שעמפען פוי ווייל אייל די שטילהייט ווייזט דאך דאס איז דאך די אמת, וויל ער נישט זאגן יא, פארלירן זיין פרנסה, אזוי דאכט זיך אים, זאגט ער וואס זאגסטו? בקיצור עפעס שמעקט די משגיח, עפעס שמעקסטו פון די פלאץ דארט, די רעדסט אביסל פונעם אייבערשטן. דו רעדסט אביסל פאזיטיוו, דו פארגינס בחורים א גוט ווארט. מ'הייבט גלייך אן חושד זיין, איינער דרייעט זיך אין ברסלב, איינער האט דיך געטראפן אויפן גאס, וואו גייסטו אהיים אין ברוקלין נאך זומער? וואקסטו אראפ טערטין עוועניו? איינער האט דיך פרעגן וואס מאכסטו? האסטו אים זאגן הודי' לה' כי טוב, זאגן דו לערנסט אין ברסלב? דא אמאל. דארפסט גארנישט רעדן פון רעדן, און זיי גייען דיך גלייך כאפן ביי די מעשה. וואס מאכסטו? די אייבישטער איז זייער גוט צו מיר. קום אהער, קום אהער, ווי ווי דרייעסט? דו דרייעסט דיך דארט ביי רוט? אה. מ'האט אים געכאפט ביי די מעשה, ער איז פארכאפט, ער איז פארכאפט. וואס מאכסטו? גארנישט מיין שכן. זאג עפעס. לויב זיי. עפעס דאך. זיי ביסט אזוי גוט צו מיר! אה, ס'איז שטעכט, א מענטש קען עס נישט הערן. זיי ביסט אזוי גוט צו מיר! וואס איז געשען? האסט דיך אנגעדראגט? פיין בין איך פארדראגט! פיין בין איך אנגעדראגט מיט די סם החיים, די גוטע פון די גוטע סחורה, פון די גאר גוטע סחורה, די פיינע סחורה, שמעון. יא, שמעון, ס'קומט פון ענק מיינע די, די, די, די טאטע מאכט אזוי, די גאר גוטע סחורה. אההה פיינע נייע פיינע סחורה. די הייליגע רבי די ליקוטי מרן דעם רמבם'ס תלמידים אה די הייליגע רבי נתן די הייליגע אשר בנחל די לערנסט עס ווערסט אנגעפילט מיט אמונה נאכאמאל איך קען גיין איך קען קומען איך קען בייגן מיין הענט קוק א פאני זאך קוק ווער וויל זען מעדזשיק. וויל זען א מעדזשיק שאו. קוק! א פינגער בייגט זיך! וואו! א פינגער בייגט וויאזוי? דו האסט בעטערי? ניין! וויאזוי ביסט קאנעקטעד מיט לעקטער? ניין! סאו וויאזוי בייגט זיך די פינגערס? די אייבישטער זאגט בייג דיך נאכאמאל בייג דיך נאכאמאל ביז די אייבישטער זאגט סטאפ!